гаиләсенә һәм һәрберебезгә насыйхәт иткән шушы мөбарәк кичәне терелтергә, изгелекләр, игелекләр, гамәл-гыйбадәтләр белән мул кылырга. Шушы көнне пиямбәребез алейһиссәләтү уәссәлам уразада уздырган, шушы көнне Әйе, Аллаһы Тәгаләнен сөекләр усуле күбрәк изгелекләр, кешеләрнең күңелләренә шатлык, сөенечләр кертергә тырышкан һәм төнен гамәл, гыйбадәтләр белән мул кылырга омтылган, тырышкан һәм шушы изгелекләр белән мул кылып, Аллаһы Тәгаләнен рәхмәтенә ирешкән. Хәдисләрнең берсендә әйтелә, Гайшә радияллаһу анһа көннәрдән бер көнне, хәтта төннә уянып, Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассаламны янәшә тапмады. Кая микән Пәйгамбәр дип як-якка карашып Пәйгамбәребезнең намазда һәм намазның сәҗдә халәтендә озак иттереп намаз укуын күргәч,

Бармак белән селкетеп, Гайшә анабыз ул исән икәнлеген аңлады һәм сөенде. Һәм тынлый башлады. Пиямбәребез алейһиссәләтү вәссәлам шушы гыйбадәтләрендә шактый күп дуалар кыла иде. Аллаһы Тәгаләдән гафу сорап. Аллаһы Тәгалә алдында тәүбәгә килеп, Аллаһы Тәгалә алдында Пәйгамбәребез алейһиссалату вассалам шушы мөбарәк кичәдә Аллаһы Тәгаләне зикер итеп, мактау сүзләре белән мул кылга иде. Һәм намаздан бүленгәч, намазны укып бетергәч, Пәйгамбәребез алейһиссалату вассалам Гайшә анабызга әйтә, шушы мөбарәк кичә бик нурлы кичә, Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте белән мул булган кичә. Һәм Аллаһы Тәгалә шушы кичәдә бик күп кешеләрне гафу итер, гөнаһларын кичерер. Әгәр дә берәресе авырткан килеш Аллаһы Тәгаләдән шифа сораса, Аллаһы Тәгалә анырга шифа юлларын ачып җибәрер. Һәм әгәр дә кеше ризыгын, бәрәкәтен эзләгән һәм сораган булса, Аллаһы Тәгалә ризыгында һәм гамәлләрендә Эшләрендә бәрәкәтен бирер. Һәм Пиямбәребез әйтә, Шушы кичәне гафләт йокысында уздырмагыз. Шушы кичәне олуг изгелекләр белән мул кылырга омтырыгыз. Аллаһы Тәгаләнен рәхмәтенә ирешерсез. Аллаһы Тәгалә рәхмәте белән сезне һәм якыннарыгызны мул кылсын, хөрмәтле дуслар. Әмма дә ләкин шушы кичәнен бәрәкәтенә ия була алмас. Әгәр дә кеше күңелендә ачу тотса, әгәр дә кеше башкаларга карата нәфрәт сакласа, чөнки үзе дә ачу тотып, үзе дә башкаларны гафу итә белмәсә, Аллаһы Тәгаләнең гафуына, Аллаһы Тәгаләнең гөнаһлардан арынуына ия була алмас дип килә хәдистә. Аллаһы Тәгалә һәрберебезгә күңелләребезне тәннәребезне пакъландырып, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә ия булып, гамәл гыйбадәтләр белән шушы мөбарәк көнне һәм мөбарәк кичәне уздырырга насыйп әйләсен. Шушы кичәне изгелекләр белән мул кылыйк, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтенә ирешергә омтылыйк. Әссәламү алейкум уә рәхмәтуллаһи уә бәрәкәтүһү.